Ā, tēnā anō rā koutou e te hunga mātakitaki a Nāwai Teka, kua hoki mai nei koutou, kua hoki mai anō hoki ahau, hei kai hakatakinga koro, hakapakoki i ō koutou hākaro, mehemea koe tēnā ko te hī i tau mai e koutou, nau mai haere mai ki tāku whare. Ā, hoi nō rā, e pōwhiri atu tēnei ki a koutou, kia noho taumaria mai e koutou ki tō mātou taha te roanga atu o te hāora e tū mai nei. Tēnā koutou i ō tātou tini mate. Ahakoa pēhea, e kore rātou e warewaretia, nō reira haere koutou ngā mate, haere koutou, haere koutou. Āe, kua hoki mai ahau e, e tātou mā, i wahatia atu taku hoa ki te kāinga, engari taku tāhei, ā, Paniora nei, tēnei e mau nei, ā, hei haka hihi māku. Nō reira, ā, ko ahau tēnei e mihi atu nei. Tēnā rā koutou. Ko te take tuatahi, hei titiro mā tātou, e hanga hoki haka muri haere ana ahau, nā te mea ngā wiki kua pahure, he maha ngā kōrero i puta i roto i ngā haka whitiwhititanga kōrerotanga e pā ana ki tēnā mea ki te tāne me ngā raruraru haka taimaha i te tāne i roto i tēnei ao. Tēnā pea e rua pua nō wiki ki muri, ka kōrero tātou mō ngā raruraru o te tāne puta mai ana i ngā mahi pae pāpori nei. Ā, i te wiki i mahue nei, ā, ka wāhi kōrero tātou mō ētahi o ngā pēpi e, e patua nei, nāu te kupu whai e kōpēpētia nei, ā, mate rawa, nā te hanga nei, ā, ko ngā kaipatu i aua pēpi, ko ngā mātua tonu aua pēpi, He tuitui haere tēnei i ērā kōrero i puta i roto i ā tātou kōrerorerotanga o ngā wiki kua pahuri hei take tuatahi mō nāwai i te kei i tēnei pō. Kia tirohia e tātou, he aha te take i pērā ai te tū o te tāne i roto i tēnei ao? E tika ana hoki nei, he maha rawa ngā pēpi, e patua ana. Ko te tāneke, ko te... Tāku pānui i ngā kōrero, ētahi o ngā matenga nei, e hara kē nā te, nā te pāpā, nā te māmā kē. Me ngā tūpuna, me ngā tūpuna. Ko te nuinga, ko ngā tāne e patu kino ana i wā rātou tamariki, e kōpepe ana i wā rātou tamariki. Ko ngā pāpā ake, ko ngā matua ake anō hoki, ā, ko te, he nui te mea, ka moe, ka moe tāne anō te wahine, he tāne kē atu horekau i te, a, te pāpā o te pēpi, koa tērā te mea ka, e tūkino ana. Engari, tētahi wāhanga ōku, e aroha atu ana ki waua tāne, i te mea ko waua tāne he raruraru nui ta rātou, he tangata i kōpepengea e te wā e tamariki ana rātou. Engari ko ngā mea i tata ake nei kia moe ai koutou, ko hau tētahi o ngā poutikanga mō te Royal Commission mō te abuse in state care and religious care, tae pā i te tino, tino riri pono nei ki te hunga i tua atu i ngā mātua e mahi kino nei i wā tātou tamariki, ahakoa i tēnei rā. I nanahi nei i tērā rautau engari nā ko wērā, ko wērā o ngā tāne nei, kua kore kē mōhio me aha rātou, koe tērā te mea e rapu ana rātou ā, me pēhea tā rātou tū Māori mai, me pēhea tā rātou tū tāne mai, me pēhea tō rātou tū hoa rangatira nei, tētahi ki tētahi, me pēhea te whakamana i tō, tō rātou whānau ake. He aha te rongoā?
Ko tētahi o ngā rongoā, kia āta haere ki te wānanga ā, kia mārama ai, i pēnei tētahi kōrero o, i roto i te, o te tāne nei i roto i tētahi o ā mātou hui. Ka kite ia nā te waipiro, nā te tarukino i tāhae tana reo, i tāhae tana whenua, i tāhae tana mana iāianei, i tāhae i tana āhei ki te tū ki tana marae, i te whakamā, i te kore o wērā mea katoa. Ā. I roto, he nui ngā āhuatanga i a ēnei, ko kite tātou, rangahaungia e mehemea ka hoki anō ki tō Māoritanga, mehemea he rongoa kei roto, ā, e mōhio nei tātou, he tino rongo kei roto i tō tātou Māori tino whakapono. Te hoki mai ki te Māoritanga. Āe. Ētahi o ngā whānau e kōrero nei koe, kua tae kē ki te rua toru whakapaparanga noa atu, wēnei raruraru e pēhi ana i a rātou. He putanga kei konā mō rātou, ki te ora? Kia moe ai koe, ina haere koe te mahi tahi ki ngā te hunga mahi rongoa Māori, mahi rongoa Māori i ngā wairuatanga nei, e hoki ana rātou e rima pea noa atu ngā reanga ki te whakaora haere te hara tuatahi e heke tonu nei ki roto. E heke nei, engari Tātou iāinei, ko titiro ki te mea kei mua tonu i a tātou, horekau e āta whakaaro ana ki ngā mea i pā ki mua. Nā, ā, i te, oh, hanga tekau tau nei ki muri, ā, kaha au ki te rapu moni, taku whakapae, mehemea Wera Tane, e homaingi ana ki a au ki tōku marae, rakangi atu au i te kuaha, māku e ako ki te reo Māori, kia Māori rānō ka whiwhi anō rātou i tētahi pēti hei moe mā rātou, kia Māori rānō ka whiwhi hei tētahi kai, ērā momo mea katoa kia rongo i rātou, he hua ka puta mai tā rātou mōhio ki te tū Māori, mea te e rua pea, e toru rā, Tāku whakapae, ka puta ki te ora. I kite marika a koe ake i ēnā huanga e kōrero ana koe. Āe. Mehemea kei konā tēnā huarahi e takoto noa ana, he aha te take e takaware nei? Te take ko kore kē tātou ā Māori nei e whakapono kei a tātou ērā pūkenga hei whakaora i a tātou. Tērā te manawa pānui, i a tātou e kōrero ake mai nei, me taku whakaaro hou, ka kaha tātou, mei tātou e tino, whakamoana koe, he roa te wā i kaha e tātou ki te akiaki, ki te kōrorirori kia Māori ai te reo o ngā tāngata. Whā tekau, rima tekau, tata rima tekau tau i āianei, horekau anō i tae ki te rima tekau paeheneti o te Māori e kōrero Māori ana. Kei konā tonu tētahi ka tū mai, oh, aroha mai whānau mō te kore o taku reo, me taku mea, kaua e kōrero pērā mai ki ahau. Hei, kore au hoki ki te wānanga reo. Whakapono katoa nāu ki wō kōrero. Mahara nōu, ā, E hia, i tēnei tau nei nā, i tae atu au ki tētahi kura ki Te Matau-a-Māui, ki Heretaunga, ka pātai mai tētahi o ngā tamariki ki au, um, he aha te mea nui e hiahiatia ana ki tō iwi ki Te Tai Tokerau, me tana pōhēhē ko taku hakautu pea ko te hakatika i ngā rori, ko te aha kē atu, he mea ka kite nei. Engari ko taku hakautu ki tana pātai ko, i meake atu au ko te self-determination, Ko te haka pono ki a tātou anō ka taea e tātou ngā mea katoa te mahi. Mēnā ka mau i te pono, ana, ka mahi atu. Nō reira, haka pono katoa ana e Kiwa Kōrero e Whaea Moe, tautoko ana. Me to ako, me te ako i nga tamariki kia marama ki tenei mea ki te mana. E te wa he kaiako ahau. I te wā i awe ako ana i ngā kura, ako au i ngā tamariki kia mōhio rātou ki tēnei mea ki te mana, te mana o tō tinana, te mana o tō whakahaere i tō tinana. So, ka haere mai tētahi atu ki te tutū ki a koe, pātainga atu, i tuku au taku mana ki a koe, kāore rānei? you know, kia, kia whakamutua tērā momo mea, i te mea, nāu te tinana, nāu te mana whakahaere o tēnei tinana. Wērā akonga, i te mea he nui ngā mea horekau e mārama ana ki tērā. Horekau ana e rongo i te ātaahuatanga o te, o te, nā, matua ki te, ki te uri, ngā ātaahuatanga e, e āhei. ina, ina tiaki i runga i te manaaki, i te aroha, ērā momo kōrero katoa. E aha ka pono ana au ki ō kōrero e moe? Mō te taha i puta i a koe te kōrero, te nuinga o te hunga e mahi tūkino ana ki ngā tamariki, he mea He mea tupu noa ki roto i te whare, nē? Āe, āe. I kite ā kanohi nei, i rongo ā kiko nei, i kite i ō, i ō rātou whānau, i ō rātou māmā, e, e tuku ana ki tēnei momo wero, ki te patu, ki te tūkino nei. Nā, ka tupu haere, ka tupu haere, nā, koia ko tana mahi i roto i ngā kura. Moe ana au tēnei, tā te mea, He hoa tāku, he momo tauira tēnei. Nā, kua tino tupu ia, kua tino kaimātoia. I a ia e tupu ake ana, i kite ia i tana pāpā e patu ana i ōna tuakana, i kite hoki ia i tana pāpā e momi taru ana, inu pia ana, patu ana i tana māmā. Nā, ka haere ia ki te kura, ka pēnā hoki i wana mahi. Ka patu i ngā tamariki, ka whawhai ki ngā kaiako, Ka patu i ngā kōtiro noki. Nā, ka tupu haere, ka tupu haere, ka haere atu ia ki te whare wānanga, tae ia ka noho ki te whare wānanga, ka ako ia i ngā hurihanga o te roro o te tangata i roto i te Ed Psych, nē? Nā, ko konā ia a mōhio, Ka taka te kapa, nā roto i i ana mahi i te kāinga, ko pēnā hoki ia, ko pēnā hoki tana whakaaro kua taunga ia, kua waea ki te whakaaro he mahi noa tēnei, he mahi pai tēnei, koia tēnei ko te ao e noho nei ahau, nō reira e tika ana kia hīpokina atu ki ngā iwi katoa. Nā, ka huri tana ao, ka kite ia i te māramatanga pea i roto i tēnā. Nā, ko tuari atu ia i wana korero ki ki nga hoa penei i ahau na kua marama hoki au monkey see monkey do ne hanga orite ki ena korero. Engari kei whakapae tatou he iwi nguha tatou kei whakapae tatou. Ko ko roto hoki i wo tatou whanau katoa wetahi e pena ana Whānau tata nei, e pēnā ana. Engari koe tērā te āhuatanga, nō ka mōhio koe ki tēnei, i te hunga kore whai mana, ina kore whai mana, kore whai rawa, tēnā mea te powerlessness, ka rapu ia, me pēhea tōna whiwhi i tērā mā roto i te mahi. Mā te patu i tētahi e mana kore ana ki tānei, ki tēnei. E rapu mana ana, nē. Āe. i roto i te tūkino.
Mātakitaki ana au i te tai piki te runga i te tiwi ngā pōtata nei. He rīpoata mō mō ngā taitama tāne te nuinga kake motopaiki. E hono haka tū haere ana, rēhi haere ana i te rori, e tū haere ana i waenganui o te rori. Nā ko te kōrero ka patapatainga atu, ko te hakautu, ko tā kauru e kōrero nei, e whiwhi mana ana rātou. Teo, e, e, e rua pea ngā tirohanga nunui i puta, te mea tuatahi, he pēnei me te whānau nei, nē, nā, ko taua pūtake kēnge rā anō. Nā, ora kau e, e whiwhi whānau ana i tōna ake kāinga, ka haere ki waho rapu whānau atawhai ai mōna. Nō reira, koitia ko te mea tuatahi, te momo o tā rātou noho ki te ao nei, Tuarua hei tā ngā koroke nei, i te wā e kake pērā ana, ahakoa mua ana rātou, I ni pea he tangata ka whara, ko te mea nui kei roto i ō rātou hakaro, kua tū rangatira rātou. Nā te mea kei a rātou tō rātou tikanga e whai motopaike ana, kore taea e rātou e te hoko whare tino ātaahua nei, ā, inā noa atu te, te, te nui o te utu, mōhana rātou, e kore rātou e whiwhi ki ra taonga i roto i tēnei ao. Engari te whiwhi ki te mo, motopaiki, ā, e taea ana, nē? Nō reira ka, he, he haka tinanatanga tērā i ēnā momo moemoeā. Āe, āe. Ki ahau nei, Kua roa nei te Māori. Hei au ka kite Uncle Puke, taga, taga, taga, e kōru poto nei. I tēnei rā tonu nei, haere mai ana ahau i waenganui o Kaikohe, ka kite au i te kaumātua nei, haere pērā ke ake ana, nē, rite pai he tuna. Mahara nau i au e haere ana ki te hītone me aku mātua, hoi anō ko te koro a aku mātua, nā, kia kake, kia kake ake te tuna, nē, nā, ko te io o te wai haere pērā ana, ko ngā tuna e kake pēnei ke ake ana, Pērā te kaumātua nei, haere a Kana mā runga i tana kuta, tana motopaiki nei, motopaiki korohe kaumātua nei. Engari haere pērā ake ana ngā motoka, haere pērā ake ake ana tō hoa, oh, horakau e, horakau he, he, he aha ki a ia nei, hei aha māna. Oh, ka, ka hau mai taku haka aro, na, Na ko nga taitama tane nei e haka tu haere nei i a ratu motopaiki, titiro ki tatu ori te ki te kaumātua rānei. Rapu ana au i taku whainu e tango hakawa māku kia, kia kita ai te nuinga tō te motu, na ko nga kaikake motopaiki o konei na pēnei kē te haere nei. E kaumātua kua tata kē ki te iwa takau tau. Taku aroha, āe. Āe, āe. Na, ko, Ko tāku, kua roa nei tātou e noho tāmi ana, nē. Ka tāmi hoki te hakaaro, te wairua, te mana o te tangata. Nō reira, i, i kitea au hoki i taua pakipūmeka, me tā rātou kōwhiringa, e rua anō iho ngā huarahi kei a rātou. Ka tahi, ko te kake motopaika. Ki te kore rātou e kake motopaika, ko tā rātou he mahi tūkino. Hoi nā anō, ngā kōwhiringa e rua i roto i to ratou ao. Erangi, he aha ratou i whakaaro pena ai? He aha ratou i kore ai e whakaaro, oh, me, me tu ahau hei, hei kahika, hei koromatua, me whakatu pakihi ahau, me, me hoki atu au ki te marae, te haka tikatika i taku marae ki te manaaki, ki te tiaki i waku kaumātua? Ena momo. No reira, kua noho ratou ki tetahi wahi kohao e kore e kite I te paki o te rā, nē? Āe. Engari koia tērā ko te pōhara o te whakaaro. Āe. He tino pōhara o te whakaaro. Āe. Ko kore kē he whai wāhi e kore e haere ki te marae, e kore e haere ki ngā, i tā rātou ake marae i runga i te mea me aha hau ina tae atu au ki reira. He kaupapa o tū kore, ko tō tāima ko te utu. Āe.
Engari tāku mena horekau koe kia kite i ēnei āhuatanga i tō whānau, horekau anō koe ki te tangata e whakatū pakihi, whai mahi, horekau koe mōhio e taea ana e koe. Mena ko te mea te taumata teitei e kite nei koe, ko te uru atu ki te benefit nei, ko te aha atu rānei, koira te taumata ka tae nei te tamaiti. Nō reira, e tino waimarie ana ngā tamariki nāianei te kite atu i te hunga pēnei i a koutou, e whakaatu ana, awa, he ao kei tua, he ao Māori kei tua, he oranga kei roto. Ae, tika.
Nō reira, ko te rongoā, ko te haka kaha tonu i wērā e tū tauira ana mō tērā atu huri koaro o te taka ki te hē, ko tērā atu ko te wetewete i te he aha te, te herenga, te, te hakama, kia mōhio ai te tangata i konei, ehara i te mea hoina anō te ao e noho nei au, mm. he ao anō, ka taea. Ai.
Mm. Ara tēnei te haka tū i a tātou no, engari ki tāku ne mātakitaki, tātou katoa e pērā nei tū tauira ana. Mm. Ki au nei, koe ko te pūtaku aku mahi katoa, mm. e tū tauira ana i runga i te tumana ko tēnā pē oranga kei kona mō te tahi atu. Mm.

Ka pai, he. Ko wai tāu i kihi ai i te ata nei? Ana, koe anō ena ko ngā pikiti i mātakitaki ai ahau, Tāmati. Ka mutu, ko te mea i hanga huri ai taku titiro i te tuatahi pēnei nei, ā, poko kōhua mā. Nā, ko ā rātou kore hoki e pērā ana me tāna e kōrero mai nei, nō, mehemea, ora kau mātou e kakanea mātou motopaki, ā, anō, e patu tangata ki ana mātou, e tāhae ki ana mātou. Kāore ahau e aroha atu. Engari, tahi ka tukuna te pātai nei, Hoi, ka pehe mehemea ka whara te tangata i a koe, i ō mahi pōhauhau nei? E peha anō ti to hakaro ki tera? Oh, ae, hanga awangawanga nei, oh, he mea kei kona. Ahakoa iti, ahakoa iti te hakaro ki tetahi atu i tua atu i a koe, tena pea he timatanga kei kona. Ka mutu, ka moe tatou, he nui te pēhitanga, te taimahatanga o tēnei mea te kaikiri. Ko te nui wa tātou whānau, huri atu, huri mai, huri atu, ahakoa huri pea ki te kura, ki te mahi, ki te ānoa, ā, ka roa, ka roa, ka kore whiwhi i, i tōna e whai haere nei, ko tērā te otinga mai. Ka huri mā tā rātou whānau kēnge rātou e tautoko. Um, Me taku mōhio te tino uaua taimaha o te whakatikatika haere i tēnei kaupapa.
E whai whakaaro ana au ki tētahi, hou ki tēnā pea e mōhio ana tētahi i konei ki te ingoa o tēnei kaupapa engari he wānanga ko Hakaritea mō ngā tāne, mō te hauora hinengaro, ātaahua engari O, ta, taku mahara ne, te, i taku mātaki atu i te kōrero mō tēnei wānanga, tērā taku kite atu i wēnei tāne ā, pakari Māori nei, katoa mai e tangi ana i roto i te ngahere. Whare āio, nē. Nāe. Te whare āio, koina te ingoa. Taku mōhio. Me taku ātaahu, like, i hakamīharotia ahau e tērā āhuaranga o te pai, Tangi noa mai, ka pai. Ahakoa he tāne rangatira, tāne pakari mai, tāne kaha mai nei koe, hei tōna wā, me tangi. Ka pai, he tauira. Ka mutu, ko tērā ko te tuarua o te rongoa, ko te taiao. Horekau i tua atu, niau, kia haere ki roto i te taiao, kia mōhio i tōna iti, me tōna rangi, i roto i te taiao. He nui ngā tāne taringa ana ki roto, te wai tonu, Ko wai koe kia rongo e ratou i te wai e rere ana i te ngahere i wera e raua tangata. Kia moe koe taku hui i mea i Otautahi ka haere mai te te tane nei me wana tamahine e rua ko te te tane nei koia tetahi o nga kaiwhakahaere i waua waua kura. Engari haere mai mai Waikawa, Picton, Māori te reo, Māori wana tamāhine, e mahi ana haka fusion, ko tētahi he he mea tana tana tino kai ngakau ko te salsa, ko te salsa me te kapa haka, tau ka mahingia whiringia ia nga. Ka moea.
Ka moea te hunga nei. Hū, haramai! E tino kōrero tēnā, e tohe ana mā te anei, mā tō te kura rena, kia nui atu ngā kaupapa pēnā i waenganui i ngā tamariki nei, ka mutu mō ngā taieta mā tāne nei, ā, ka tino whai hua kē atu. Mua anō ki tā tū tērā momo ao haere ki te hakangau poaka, ako ki te patu hipi, wera atu mahi, e kore nei tātou ko te taiao, e tino kaiako tēnā i te taitama tāne nei. he haka mariri wairua kei reira mō te tāne. Ko te kura hoki, ka nui te mō... Kinesthetic learning, he aha te ingoa Pākehā nei?
Whare wānanga mā?
Kei a koe te tohu.
Practical assessment. Yeah, I think kinesthetics. Ia. Ngā mahi a ringa nē. Ka ako a tinana a Tile kawa a pukapuka a Tuhituhi. And ko te mea, ko te tino mea uaua, he, he, ina pā mai ki roto i tō whānau, ko tō kaha ki te whakatika, i runga i te tikanga Māori. He tino uaua. He tino uaua. Ka nēnā uaua nōni.
Ai.
He rite tonu ki te mahi ako ora i te reo Māori nei. Ai. He aha au i hakarite ai ngā mea e rua nei? Te reo Māori, te nuinga o ngā whānau nei, E hia kia hakatupuranga te ngaronga o te reo i roto i a ratou.
Tae hika tonoa nga tamariki ki te kura, ma te kura ke ratou e hapai. Ma te kura ratou e hapai, i runga i te tumanako a tona wa, kua matua ke aua tamariki kura nei, ka hakatu ratou i o ratou ake kainga, ka whiwhi ki o ratou ake whanau, ka hoki ano te reo Maori ki roto i te kainga. he pērā hoki tēnei huarahi, e hia haka tupuranga e kei reira te raruraru nei, e haka hīrawerawe ana i aua whānau nei. Nō reira, me ako rātou me pēhea te tū tika i te totai, ko te tūmanako i muri i tērā, mā rātou ā rātou ake whānau haka tupu pērā. Kia ora. E pērā ana te takoto o te huarahi nei? E taea, āe, āe. Ā, te pātaunui tēnei, mēnā e taea. Hei, e akapona ana koa e taea. E taea, e taea.
Nā, nā roto, ko kite kē mātou i a ēnei, ahakoa torutoru noa iho, e taea. Engā, mā tērā toru, torutoru, e ako hei tauira atu mō te nuinga atu. E taea.
Whakaana koe e taku hoa? Hai? Ka taea? E haka, e haka hae ana au, engari, e hoki ana aku whakaaro ki te tīmatatanga o ō tātou kōrero, e whakaae ana au kia moe e, nā, nā roto i ngā heke i puta ai te kino o, o te whānau. Nei, e hia kē a Whakapapa ki muri, e, e, ko tai tēnei wā, ko kōhuru ngā pēpi. Na, ka hoki ano, kei reira ano taua take raka, ko te ingoa o te pepi raka, i huahia ki runga i te pepi, nei ko te raruraru nui ke, e mohio nei tatou ko nga heke e haere tonu ana i roto i nga whanau wenei ra, ko tino kino ke atu, e kohuru pepi ke ana nga tupuna, nei te aroha hoki. Te wa tupu ake, kahore rawa Te ao i pēnei nē, he ao kē tēnei.
Ka mutu, kia moe koe tētahi tangata kei roto te whare herehere mō te kōhuru te take. Āe. Engari he tangata ko tana tino inoi ki ngā hāhi kia manaakitia wana tamariki kia kaua e pēnei i a ia. Ko tōku tino rikarika nei te tangata nei, Ko ia, iāianei, e mauheretia, e patu kinonge ana mō tana hē. E ngauaumi ana e te tangata kōhuru me kaua e mauhere. Engari, ka taki haerengia te whakapapa, ka tirongia tōna, tōna tupuranga, tōna ao, mai i te kōpepe ngā o ngā, i roto i ngā, ngā whare tiaki pēpi nei, ērā mea katoa, Tae noa ki konei, nā, ka huri atu ia, ka kite ia e mahi kinonge ana tētahi o ana irāmutu, haere atu e kōhurunga atu. Me tana hiheke kaua. Nā, ngā tāngata i mahi, i, i tūkino e te tangata nei, te korokē nei, kia pēnei ai tōna tirohanga i te ao, rawa, rawa rātou i mauheretia. rawa ngā kaitiaki i mauheretia, rawa rātou i tāmia you know, ki, te, ki te ture whakatūpato nei, mm. waiho ngatu ia. Nō reira, hoano e rapu i te rapu, rawa mohe a te otinga o tērā, um, uh, tētahi rōpū nei, me pēhea te manaaki i tana hiahia kia kaua wana tamariki mm. e, e pūremu, mahi pūremungia, I tūkinotia e Pā ei wēnei ia. Pāheratia. Āe, e Pā, kia pā ai ki Mirana. Kei heke tonu, you know. Koinei, koia tēnei tētahi o aku āwangawanga ki tēnei Kāwanatanga hou nei, i roto i wēnei, i tēnei wānanga kua puta ngā kōrero mō te whakapapa, mō te ā, ngā tikanga, ngā kōrero mō te whānau, kua pēnei mai tētahi mahi kino, ana, ko te puta ki te oranga, ko te koarotanga o tērā, ko te hoki atu ki ngā tikanga, ki tō tuakiri, ki tō Māoritanga, engari tēnei kāwanatanga hou nei, ko rātou anō wērā e hiahia ana kia Patu atu i wērā o ngā momo tikanga o tātou e noho rongoā ana, e noho ana hei haka haumaru i a tātou te Māori e hereherengia ana. Nō reira, ka aroha ki tērā āhuaranga me ngā kōrero o roto, wēnei momo kōrero, three strikes you're out, maximum penalties mai, e kore e whai Ā, oranga koe i tō tuakiri, i te hītori, i ngā mea nō mua mai i tēnei taka ki te hē, ā, ā-ture nei, nā, mēnā ka mahi hē, ko te rongoā, ko te herehere atu i a koe ki kō atu i wērā atu o wērā kō taka ki te hē, horekau he rongoā, horekau he oranga kia puta ai koe ki te ao mārama nei. Me tūpato tā te reo. Taimaha ne?
Taimaha.
Engari he te, he taimaha, he taimaha. Mehemea nāu te whānau e mahi kino ngia, he tino taimaha. A mātou, tā mātou whānau, tētahi wāhanga rawa mātou e kīkī ana mātou ki a mātou. Ka mōrikarika ki te mahi kino o tērā ki tētahi o ā mātou kōtiro. E noho pērā ana mātou i a ia tonu nei. Ehara ka tika ana ki tā koutou e kōrero nei e mō te hoki o te mana o te whānau ki tōna tūranga tika. Nā te whānau anō e hakatika nei. Mahara nau e te tumuaki o te tahi o ngā kura e noho ai waku tamariki, e maha ngā tau ki muri. Tēnā mea te tumuaki kura, he iwi mōhio. Uh, etahi. e au i koro pēnei, nā te mea kita ana rātou i te timu me te pari o te ao o te tamarukini, mm. te āhua o te whānau i ahu mai i tēnā tamaiti, i tēnā kōtiro, tana tupu haere i roto i ngā tau, e, ko te tumu ake kitana. Hoi, aku tamariki nei, moho koutou taku manawa pā ki aku tamariki, mena tika ake ana kia huri matau, ka huri mauī ke, ka pēnei au, o, ākuanei e kai, he tangata kōhuru. Nā te mea i huri mauī ia kāore i huri matau, pērā kē taku pōrangi nei, ā, kātahi ka mea mai te tumuaki nei ki au, kia. Tatū tō ngākau. Ō, meinga, meinga! Ko wai koe ki te kōrero pērā mai ki au? Hei tāna, e, e kite ana au i te, i te ao o te tamariki. Nāku mea atu ki a koe, he tokorua kaurua ko tō wahine, tokorua tonu kaurua, e manawa pā ana, aroha ana kaurua ki a kaurua tamariki, ka tupu tika. Nā te mea, e, E tika ana te pūtaketanga mai, ko te kāinga. Mehemea takoto tika ana tēnā. Koia tērā ko taua te pae tawhiti o te, o te take nei, nē? Kia tū tika anō te whānau. Mehemea tū tika ana te whānau, ā, he kawenga kei konā e here ana i ngā tāne. Koinei ko nga kawenga a te tane i tona tikanga ni. Ahau nei mehemea ka he ahau ki taku whanau, a ko taku pakiwaha, oh te mea te mea te mea, me taku kore hakai kua he ahau, haere kau ano au ki te moe, e rongo ana au i te mamae, ka mohe au kua he ahau ki taku whanau. Ā, hei aha anō atu māku mēnā ka hē au kia wai atu rānei, engari kia hē ki te whānau? Ā, he. Ō, he mea anō tēnei. Ā, he hoki nei.
Nō reira, he kōrero whānau tēnei, mēnā e kōrero tāne ana tātou. Āe, āe. Kaha tātou e kiu, e moko, me mea ka tae mai te tai o ngā hoa o ngā whānau nei, pātōtō mai ki te kuaha, ka meinga mai ki a, ki a tātou, o, e hoa. Ka kōrero atu kei hea koe e noho ana. E, e, e raru ana hau. Kei hea tō whare. E raru ana hau, e raru ana hau me taku hoa, me taku hīhia ki te patu i aku tamariki, i ēnei mea katoa. Nā, hea te huarahi, e mōhio ana tātou hea rā ngā kupu pai, hei atawhai, hei manaaki i ō tātou hoa, i wō tātou whānau. Haere ki Matawaia.
Ka mīhia rawatia ia e ahau. Ai. Mō tana maea. Kia ora. Ki te mōhio ki tana tata taka ki te hē. Ai. Kia ora. Kia ora.
Te rongoā i taku whānau. Pono. Pēnā, wētahi waku kaihana, nē? Katoa mai taku whānau. Pēnā ka hanga raru, ka kotiti, e mōhio ana te katoa o te whānau, ko te huarahi hakaora i a ia, ko te tono i a ia kia hakahoki atu ki te kāinga, kia purea ai e ngā hau o Tāwhirimātea, nōna e tū ake ana ki runga i te maunga, ā, nā, ka whāngaihia e Karani māmā, ka kōhetengia e Karani māmā, ā, ka haere ki te. Tiki kūtai, ka haere ki te hī ika, ka aru hōiho, ā, nā, ka ora anō ia ā hinengaro ā tinana ā wairua, nā, ko Hakai kia hoki ia ki te tāone. Engari ko, ka pēnā i roto i taku whānau. Āe. I pēnā taku pātai, nā runga i te mōhio i roto i ngā tau kua hipa nei, ko te tāne e kōrero ana ki te tāne, kau kē tēnei i te āhuatanga pai ki a tātou. Hoi anō tā tātou kōrero e mea ana, e hard ana, you know, me, me pakari koe, me mārō te tangata, me, me, me inu pea tāua, me puta atu tāua ki te pāti.
Kau te hau e kitea nei te rongoa i hoki i tērā, nē? Ā, boys can cry too, you know. Āe, kitea ana ia soften up, e, wēnā momo kaupapa o roto i te hunga taitamariki nei. e noho ana ki te wānanga, ki te puta atu ki te taiao, kia purea ngā hau, ngā wai, kia puta ai ngā roimata, ēnā mea katoa. Moe ana au ki waku mātua me waku karani, kau kē rātou i pena i ō rātou wā. I noho māro. Engari e noho māro ana i raro i te wānanga. He wānanga anō. Nā, pēnei, ko hau, Te maea, te haere, te tiki atu i waku mokopuna ia wai atu, ia wai atu, mena ka rongo, te rongo e, e raru ana. He nui nga tangata kore pera. Engari nga wahine e pai ana, taku hakapono i whanau pena mai ai te wahine, me te ngakau manaaki, te ngakau atawhai. Engari ano te tane. He pokake ano te tane, tana hakatupuranga, wana hakaaro, tana momo wairua tuku, tana momo manaaki,

O he uaua, ka nui te uaua. Te tai tirohanga, ko anga tawhiti rawa e tae ai te hako hoki mai ana. E runga ana i a koe, e mea nei e hakapono ana koe ka taea. Te tahi hoki o nga raruraru, ko te maunu a nga kenge nei, hei haka wai.
i ā tātou tamariki, nā, ko ngā taonga papai o te ao nei. Kore koe e whiwhi ki ēnā taonga i te haere ki te marae, ako ai me pehe te horo i rīhi. Engari, e, e rongo ana, kei konā anō ngā rongoā. Ko te raruraru kē, ko te kitea o te, te, te ohu mahi. Māna ēnei moemoeā haka tutuki, Haere i te mea mā te moni anake.
Moe koe, ka patapataingia au i roto i Te Arawa mō tēnei take. Mea te au kia riro māu wō tamaiti e ako, kia riro māku, wāku, tamaiti katoa, mā tērā ka tīmata te huri o te tai. Me taku hari te kite haere ki wētahi o ngā hui, Te Matatini, wērā momo hui nui nei ngā Māori, kite ana koe ko ngā taitama tāne e manaaki ana, e tiaki ana e te whānau. He roa te wā ka tāria tērā, engari i tēnei wā ko kitea. Nō reira, he pātai, i runga i ēnei o Hakaaro, ki Tō titiro, kāore e tupu heke ana, e tupu kakeke ana te iwi Māori? Kāore e tupu heke ana? Kōrero tēnei nā taku karani mō te heke haere o te āhua, o te ora o tētahi mea, nē? He tupu heke. E hakapono ana koe, e piki haere ana te ora ki a tātou? Āe.
Āe.
Ka pai. Āe.
Kia ū tātou. Ia, kia ū tātou, kia ū tātou he māramatanga kei, ko te hua, he māramatanga kei te kitea. Āe. Ia, ka totohe mai waku mokopuna ki ahau, me taku mōhio. Ehara i te āniwaniwa, kitea ana, engari e kore tae atu. Nō, ko te māramatanga, ko te māramatanga, e kite ana te putanga ki te ao mārama. Ā, tino whakapae ana au ki tērā, tino whakapono ana au ki tērā. Me taku, te nuinga o wōku mohi, mahi, kei roto i te ao e kino nei tātou te Māori, kei roto i te wairangi, kei roto i te tūkino o ērā mea katoa. Engari i roto i tērā katoa, tōku, tōku kite me tōku tino whakapae, ahakoa ka, ka tautaua ko Mana Māori, ka tautaua ko te, um, te mātiro whakamua ki te ao, e mōhio ai tērā tangata he whai wāhi ia ki roto i tōna whānau a muri ake, he whai wāhi ia ki roto i tana hāpori a muri ake, he tīmatatanga tērā mōna. Te nuinga, te nuinga, ka haere, mōna koe, Pīki hui Māori i tētahi haere au me taku kauwhau me huri tātou kia rite ki ngā kēnge. Because ngā kēnge pānga i tā rātou structure. Kei konei ko te rangatira, anei ko ngā tūtūā, anei ko ngā pononga, anei ko mārama. Ngā kaimahi katoa.
I mua, i pērā tō tātou noho Māori. Ia, mai te Ariki rā, heke noa ki ngā pononga. Auē, ko Pukamata te marae hou, ko Te Kēnge te hapū hou. Āe, āe, taurekareka nei, ko uru mai hei whaikōrero.
Hei kaimahi hoki.
Koia koe i kaha ai ki te totohe i te tū Māori, nā te mea, e kite ana koe, ko te rongo ā tērā moe ēnei mō tēnei. Āe, motuhake nei.
Āe.
Nō reira, hei tōna wakatātuku ki tētahi hui, ka tū tētahi ka mea, Aroha mai mō te kore o taku reo Māori. Over it.
Me kaua!
Kia aha mehemea ko ia tērā tētahi e rapu tonu ana i tana oranga. Nō, ko tōku kōrero, kei konei te ao e āwhina i a koe. Kau ano haere mai me to language trauma i te mea e whakaae tonu ana koe, e whakaae tonu ana koe he rawakore koe ki to ao Maori. Engari, he tino pai taonga ana koe i roto i te ao Maori. Iti nei, nui nei, nea. And, mehemea horekau kei a koe, nei, na puka mata, wai atu, wai atu. E hora nei nga Dragon Daughter. I mamae tetahi i nga wiki ko pahure nei i te korero a Generational Trauma a Kingi mo te reo Maori ne. Engari ko taku ki a ia, e hoa kia tika te titiro ki te ropu nei. Nui noa atu tana tohatoha i nga taonga kei a ia, tena i etahi kupu Ā, rawerawe noa iho nei, i tērā atu wiki, i au i pātai rā ki a koutou he aha ā koutou kēhua mō ngā hapa o te reo Māori nei, e rongo nei tātou i roto i ā tātou haerenga, ā, koia tērā ko te haka hoki a te tangata nei. E tautoko ana au i tāu whā. Engari i muri i tērā, ka haere māua ko taku kōtiro ki te tai kake hōiho, nui nei, e rua pō i ngaro ai māu, moe rawa i roto i tō māua waka tari ihoiho, te pō o te Guy Fawkes. Ngāri Horakau, te rōpū nei, kone atu te kotahi rau, te tokomaha o te rōpū nei, Horakau wā mātou kariri i taua pō. Ka hakaritea kia haere mai ngā wāhine e rua nei, ko tā rāua mahi, pangapanga haere ngā rākau nei, e toro ana ngā rākau nei. Anō, karawhiu haere ana rāua i ngā rākau nei, nē? Nā, ko tētahi o ngā rākau nei e whā kē tōpito, toro katoa ana. Pēhea rānei, ka weto tētahi, ka mea mai taku kōtiro ki au, kōrero Māori ana hoki māua, ka mea mai ki au, oh, ko puta! Tae au ka, anō ki au, Ko puta, aue ko rere te ahi, aenei pea ka toro katoa te whenua nei. Hai tana ko puta, look it's gone out. Hai. ko, ko puta te ahi. Ia! Te puta o te ahi, oh, tiro tiro ara na aue ko, ko toro te, te whenua nei. Ai, ai, ai. Ah, ei a haka kapi tā tātou koro, mahana koutou ki tāku koro i tērā atu o ā tātou hui, kia hāngai ki ngā take o te wā. E hāngai ana tēnei, nā te mea e maha ngā mahi kōpēpē, me hakamārama mai pea koe e te kupu kōpēpē nei, whakapae nau, te nuinga, te katoa rānei o te hunga mātaketake mai nei, ko tāua e moe ana, kāore rātou e moe, te nuinga e moe ana, he nā, He aha te kōpepē? No, no, māu, nāu te kupu. Pēhea te nui o te... Māu, māu kōrero. He tūkino. He tino tūkino, engari... Tūkino pēhea nei?
Mehemea,
hei kōrero whakarite, te kōpepē, mehemea he ipu iti tāu, ka purungia atu e koe tētahi mea nui ki roto e kōpepē ana koe, e mahi ana i te mea he, ko te iti, ko te te mea nui e whakaiti ana i te mea iti. Kia ō ai ki roto, engari he iti rawa hei ōnga mō taua mea. Koe tērā e kōpepe ana i tērā, rawa koe e whakaaro nui ana. Ka kōrero whakarite tēnei mō te tangata, ko te kōpepe o te kaumātua, o te matua, o te mea kaumātua atu e kōpepe tana mahi kino ki ngā tamariki. i te mea he kore, kore he whai muri atu mō ngā tamariki nei. Nē. Nō reira, me mutu ake rā runga i, i tēnei kōrero, mm. mutunga mai o te ātaahua, hea moku.
Oh, no, whakaro nei paina te hakamahi i te kupu kopepe mō ngā mahi tūkino a te kāwanatanga e pēnei ana te rahi ki wērā atu e iti atu ana. He, he, he pai anō te hakarite i te kupu ki ah, tērā momo, mehe, mō te tangata nahi anō. Ai. No, no, e taia te mahi mo te kaupapa, engari ko te otinga ake o te, o te kopepe, ko te kino. Kore kau e pai. Mm. O te, mehe mea e kōpepe ana te kāwanatanga i a tātou i ngā kura, e hore kau e pai, e hore kau e hua pai ka puta. Ah. E hua kino te katoa ka puta.
Mārama ana i a Nīna.
Ki runga i te mea nohinohi. E apo ana. E apo ana.
E apo ana.
Pai, mihi ana. I tērā haka māramatanga mai. Tēnā koa e wha.
Haere i te mea e haka e... Na nanau kia raru a whae moe i au, engari i te mea kore o tamariki ana tatou, ka hahua mai e au te korero a taku karani, tena mea te tamariki, he ipu kahurangi. Manaakitia. No reira, ka tau ki raro mo tenei wiki, huri noa, tena koutou, tena koutou, tena ra tatu katoa.